Maiteirory mba'éicha jajesarekomíta ñane rembiaporã ko ára peguáre, ñamba'apóta ñane randukápe togue pokõipa guive pokõipa mokõi meve. Vamos a trabajar en la página 70 al 72 de nuestro libro de guaraní. Néi, pepe jarekohína péicha. Jareko mokõi ta'ãnga ñambohérata mba'éichapa oje'e guarani, vamos a nombrar en guarani estas imágenes. Upéi he'i, Ahendu moñe'ẽrã te'ýi ha jaguarete ha mongora ñe'ẽ ojepurúva ipype. Escucho la lectura, te'ýi ha jaguarete y encierro la palabra utilizada en la misma. Estas son las palabras que tenemos, vamos a encerrar lo que escuchamos que está en el texto. Ha upéi he'i ha'e, Ahai ko'ápe umi ombojoajúva amoñe'ẽrã. Digo y escribo entonces aquí las palabras que unen al texto, ¿verdad? Sería entonces las conjunciones, las palabras que se utilizan para unir una idea con otra. Vamos a copiar acá. Néi, upémarã jaháta ñane moñe'ẽrãme. Vamos al texto que tenemos en el anexo 5, al final del libro. Pepe jarekói una fecha, he'i, Tejy ha jaguarete. Peteĩ jey ka'avoty ha mymbaita opaichagua oĩhápe, oguapy heta Paraguaigua oñembosaraidamoite hikuái vaka pipokóre. Upépe oñomongeta ha ojopy chupe guari hikuái ombogue hag̃ua kane'õ, upeichaháguinte peteĩva hesaho te'ýire Oikóva hína oñembu imba'e repykuére upe rupi ha ohenói ichupe. Nde, che irũ, ejumína, ohendu iñe'ẽ ha ou hetapekuéra. Mba'épa peikotevẽmi? Mosẽ he'i upépe pe tapicha ohenói va'ekue chupe, Eguapymína ha ombe'u imi oréve ne rembiasakue amo chákue, upérupi oĩ heta mymba ñarõ vai opaichagua, emombe'úna ore. Héẽ, he'i upe te'ýi, Amombe'úta peẽme mba'épa ojehu chéve peteĩ jey, aháro guare aheka'eirete ñu kasíkepe. Peteĩ asajerei aha hína ka'aguy mbytére, peteĩ mba'yru eirete ryrurã ha peteĩ kyse yva para che pópe. Aha aína ha ahendu sapy'a opirirĩva che ypyetépe, ajapysa, apyta ajapysaka. Ko péicha háguinte osẽmbaite chéve jaguarete, tuichaicha okororõva, ha'ete voi ku che mokõse mba'éva. Aha'ã chupe che kysépe ha ajavymíta ña ra'ýpe. Upémarõ tuicha py'atytýive añani upégui ha ajepotáko ojepotáko che rapykuéri jaguarete. Cherupytýta jave oho hag̃ua cherehe ipysyry ha ho'a. Ko upéi ajuhu peteĩ yvyra poguasu ha ajupi chugui hese. Jaguarete katu, ndaikatumo'ãiramo ojupi chéve, oma'ẽ saguy cherehe are porã upe ikane'õ ha oho. Ha he'ipa are upéva osẽ peteĩ tapicha ohendúva kuri chupe he'i, Ajépa nde py'aguasuete, Kili. Chéve mba'e ojehu ramo upéicha che rye ha akuarupaite mba'e va'erã che jehe. Iñe'ẽ arimínte osẽ he'i chupe upete'ỹi, iñe'ẽ hatãmíme. Ha mba'égui piko nga'úpa ipytyry jepi upe jaguarete opóta jave che rehe, opuka joaite hikuái hese, ojopy'imi chupe guari ha ohopa hese. Ko ha he'i Francisco Aníbal Dunsté. Entonce, habla entonces del te'ýi, del indio, del aborigen y el yaguareté, donde estaba relatando sus casos a un grupo de paraguayos. Néi, he'i kuri ñande arandukápe, ñane rembiaporãme ápe he'i kuri ñamongora ñe'ẽ oĩva moñe'ẽrãme, encerrar, ajépa. Ojareko ka'a otory, jareko hína upeichaháguinte, upépe, tapicha, upémaramo, eso son entonces, son las palabras entonces que está en el texto, vamos a encerrar en círculo eso. Upéi he'i, Ikatu avei pejesareko upe rire, pueden mirar también después su texto en el aviso 5 y encerrar la palabra que está en ella. Ha ápe ñamoĩta umi ñe'ẽ ojepurúva oguecheramo oñembojoaju hag̃ua, a llevar la palabra que sirve para unir una idea con otra. Upépe jareko hína oguecheramo, ápe jajeporekáta jareko hína upémarõmo es uno, esta es una de la palabra, upéi jahekave ambue oĩva hajépa? He'i upéicha hína upéi Ese es uno de los ejemplos entonces que tenemos dentro del texto. Upéi jahekáta hína ambue. Upéi jareko tembiaporã ha'ina oĩva ambue toguépe. Amoñe'ẽ, upéi ajapo tembiapo, leo y realizo las actividades. Ka'i ha karaja. Peteĩ jey ka'i osẽ tembi'u reka, Oikokuévo ka'aguýre ojuhu karajápe ha oporandu ichupe, Mba'éiko rejapo reína tyke'ýra? Ha péina aguapy apurahéi aína, he'i karaja. Ha nde piko mba'e rejapo reína ombojoapy? Aheka aína tembi'u ambotavy hag̃ua vare'ápe, ombohovái ka'i. Iporã upéva che ryvy. Anga rejuhúrokena, ejujey ko'árupi japurahéi, he'i karaja. Ma'erãiko tyke'ýra, he'i ojerévo ka'i, nde niko epurahéi porã voi neaño, tovéntena che taguapýta karu ha ndepuraheipávo tapu'ã tajepopete kyre'ỹ. Entonces habla entonces de ka'i ikaraja, no fábula. Ha mongora peteĩ ombohovái porãvéva porandu, encierro de la palabra que mejor responde la pregunta. Mba'éguipa oho raka'e ka'aguy reka'i por qué se fue a Sermonte del Mono? Ajépa, ojuhuse Jára Jápe Jíva re'águi upéi ojepopeteségui Jíva re'águi. Ajépa, mba'eichagua ñe'ẽ porãpa, qué figura literaria? Ajépa, oipuruve como ñe'ẽrã, cuál es la figura literaria más utilizada? Je'e jeýva, repetición, mbo'aváva, personificación, moñondivéva, comparación. Oipuru hína personificación, mbo'áva. Mba'épa he'ise moñe'ẽrãme ambotavy? Qué quiere decir? En lo que ser engañado es estafar, engañar, ajépa, engañar delante sería. Mávapepa oñe'ẽ ichupe moñe'ẽrãme a quién se refiere ichupe, ka'i rehe, karaja rehe o tembi'u rehe. Karaja rehe. Ko moñe'ẽrã ha'e, morangu, fábula, mombe'urã, kuénto, omombe'upy, lehénda. Es, morangu, fábula, oñe'ẽ mymba oñondive, habla un animal en muchas. Ka'i representa en el texto, la fragilidad, la astucia, la codicia, la torpeza. La astucia, es vivo, ajépa ndoguerovi upe tembi'u ome'ẽ karajápe. Upéi he'i, ¿cuál de los sustantivos nombra a un miembro familiar? Miembro familiar, ajépa. Tyke'ýra Che novéntena takagua tyke'ýra Entonces es de uso familiar, hermanos. En la oración iporã upéva che ryvy, La palabra subrayada nombra un ser, masculino, femenino, neutro o común. Masculino. Mávapa ohechauka porandu? Kuál de las ideas entonces denota pregunta. Ha purahéi aíha iporã upéva maerã ikotyke'ýira. Péva ha'e entonces, maerã ikotyke'ýira, para qué hermano. La, la palabra tovéntena en el texto indica, moneĩ, mbotove, momora. Entonces, sería moneĩ, afirma.

Sovéntena entonces en negación, aréva, upéi he'i, Ahai ñanejoaju peteĩteíva amaña'erãme, sykehýra, mba'e rejaporeína che ryvy karaja aheka avei. Entonces completo las oraciones en los espacios, ¿verdad? Mba'épa? Oho porãve, néi ha peve ñande rembiapo ha